naddu għas-seba podcast. Um, din id-darba mus sanġibu tal-MPL, Però din id-darba ir-rappreżentant hu tal-futbol Malti, tal-MFA. Wara il-prezzijiet li ħarġu fuq il-Malta Olanda inqam A kbir. Fuq il-Facebook mijiet ta' ta' messaġġi kollha kontra l-MFA. Kien hemm minnhom kontra il-President tal-MFA personali, oħrajn kontra l-MFA minħabba li bdew jgħidulhom isma' b'dawk il-prezzijiet eżorbitanti aħna ma nistgħux niġu. Jiena tkellimt ma' Bjorn Vassallo, kellu jibgħat li messaġġ, però mbagħad iddeċidejt li eh, na insejja hawnhekk nistieden lil Matthew Paris li huwa il-Viċi President tal-MFA. U hekk inkun nistgħu niddiskutu dwar il-prezzijiet u xi affarijiet oħra wkoll, mhux eh, nitkellmu fuq il-prezzijiet biss Matthew. Nilqek għal din il-podcast importanti li eh, kulħadd isemma leħnu Għax faċli tikkritika kultant meta ma tkunx fuq il-siġġu tad-deċiżjonijiet. Però għandix nikkritika, però jista' jkun li kellkom raġun, ma nafx. Naf li rranġajtu benġiltuha minn hawn minn hemm il-prezzijiet minn dakinhar. Però il-prezzijiet Malta Olanda huma l-iktar prezzijiet għoljin f'daw l-aħħar deċenju, daw l-aħħar 10 snin jew iktar. Qabel xejn sellem lilek Buzu, permetti nsejħlek Buzu kif ovvjament jafek kulħadd insellem ovvjament lil min qiegħed jismana. Ippermettili li ninaqat mal-dinja tal-futbol Malti li jsellem il-memorja ta' Greta Sultana, tifla ta' Stefan Sultana għaliex xi ħaġa bħal dik hija traġika ovvjament meta tiġri u allura l-ħsibiet tagħna, tagħna kollha kemm aħna huwa ma' Stefan u mal-familja tiegħu. Din hija ġimgħa eċitanti wkoll għall-futbol Malti, tkellimna dwar Stefan ovvjament huwa sinonimu mal-Ħamrun, il-Ħamrun li ser jipparteċipaw fil-fażi ta' gruppi issa fil-fażi ta' league tal-Conference League hija eċitanti ħafna għall-futbol Malti u allura nawguraw lill-Ħamrun Spartans għal dan il-vjaġġ fejn qegħdin iġorru l-bandiera tal-futbol Malti. Il-prezzijiet, John.
U rrid nawgura wkoll, naf li baqgħalu xi ġimgħa oħra biex ikun uffiċjalment il-Trustin Farrugia Ken li huwa ħabib tiegħi, jiena ngħid open li l-aqwa referee li kellna f'dawn l-aħħar għaxar snin, ilu għaxar snin referee tal-FIFA, kien, U tlifnieh mir-referi, però nispera li il-mod tiegħu kif jaġixxi, anka kif jieħu deċiżjonijiet bħala Viċi President żgur li satejn lill-MFA u l-futbol Malti. Kif għedtlek qabel, għalina daqsxejn bitter sweet għaliex ovvjament nilqgħuh fi ħdanna, imma dejjem tajjeb li jkollna par idejn oħrajn moħħ li li jista' jgħinha għaliex ovvjament li tmexxi l-futbol Malti mhijiex xi ħaġa faċli fiha nfusha imma allura għandek bżonn ħafna iktar għajnuna u assistenza però ovvjament kif qed tgħid Ben tajjeb inti qed nitilfuh minn ġewwa l-pitch Trassina huwa minn dawk it-tip ta' persuna illi ikeċċik, itik il-karta ħamra u titħaqlu. Għandu dak it-tip ta' abbiltà. U allura m'hemmx dubju li ser iġib riżorsi li ser iġib abbiltajiet li l-assoċjazzjoni sal-lum m'għandhiex. Eh, nibdew dwar il-prezzijiet. Ekku. Għax eh, il-prezzijiet mit-euro u kellek kien hawn ħafna u ħafna ħafna u nekx kitbu. Ehm, kien hawn minn qallek naħseb kolkom mhux lilek l-MFA. Ikollkom tarmaw big screen barra ġejja bil-bigħ ta' biljetti li qegħdin tbiegħu. Ieħor għollejtu l-prezz tad-dħul u ħa tispiċċaw iddaħħlu inqas milli taqalgħu aktar. Min jitla' regolarment jara l-Malta mal-familja ħa tiswieħ ferm. Ġol Ġermanja grounds full up għax prezzijiet tad-dħul irħas u jitilfu mid-dħul iġbuhom ir-reklami u grounds dejjem mifqugħa bin-nies. Bjorn fassallu mur waħdek igra kif trid timla dal-grawn f'dawk il-prezzijiet. Anqas sens komun ma għandek. Rajtu kbir bil-kbir, insomma, knaqrhom kollha barra li ma prinċajtx. Kien hemm minn kollox, imżewqin b'kollox. E nibdew però. Fit-tajb ma kellkomx wieħed, eh? Ma
Rari tirċievi il-grazzi u mhux qiegħed hawnhekk biex nirċievi il-grazzi, mhux qiegħed hawnhekk biex nirċievi il-prosit, qiegħed hawnhekk biex nieħdu d-deċiżjoni. Però ejja nibdew nitkellmu ftit dwar il-prezzijiet mod iktar approfondit għax naħseb illi jeħtieġ. L-MFA żgur, l-MFA żgur li mhijiex insensittiva għad-diffikultajiet jew inkella b'xi mod jew ieħor tagħmel minn kollox biex tawmenta l-prezzijiet. Anzi, kena l-okkażjoni li nitkellmu jiena u inti barra dan il-podcast, l-MFA tissussidja kull ticket ta' kull kompetizzjoni ta' kull partita li tintlagħab ġewwa pajjiżna. Ibda mill-Premier, kompli biċ-Challenge League, kompli bin-National Amateur League, mur ġewwa Għawdex, tkellem dwar il-kompetizzjonijiet tal-IFF, kull logħba li tintlagħab hija ssussidjata mill-Malta Football Association. In-nies iħallsu l-għaxar ewro, it-tmien ewro skont il-każ, taf għalfejn? Għax l-MFA qed tissussidja dawk il-prezzijiet. Dik hija l-punt ta' tluq. U ma ġejtx hawn biex inkanta xi vittorja, mhux dak il-punt. Però rridu nifhmu, irridu nifhmu u rrid naħseb l-ikbar mankanza li għandha l-MFA, l-ikbar għalija, hija li tonqos li tispjega. U kull darba li jinqala' kontroversja, waħda minnhom kienet din, ħafna drabi tkun frott in-nuqqas ta' komunikazzjoni. Irrid ngħid li sentejn ilu labna kontra l-Italja u labna kontra l-Ingliżi. Dakinhar forsi ninsew, imma dakinhar ukoll għamet kontroversja marbuta mal-valur tal-prezzijiet, ma kienx għalila daqs tal-lum. Però ukoll kien hemm kritika fil-konfront tal-pricing strategy tal-assoċjazzjoni. Meta l-prezzijiet ħarġu, aħna kulħadd qed isemmi l-prezz tal-mitt ewro li jieħdok fil-West Stand. Però qisna qed ninsew li hemm ukoll varjanti oħrajn. Għandek il-prezz ta' 40, għandek il-prezz ta' 75 skont ovvjament fejn tmur. L-istrateġija inizjali tal-Assoċjazzjoni, u naħseb li baqgħet fil-verità, kull azzjoni li ħadna kienet immirata f'das-sens, kienet li nippremjaw il-lealtà. U x'nifhmu biha din? Mela, meta ħriġna l-pricing policy għadna ħa nagħmlu l-prezz, issa mbagħad ngħidlek kif wasalna biex nagħmlu dak il-prezz, però ħa nagħmlu l-prezz, però mhux biss, Mhux ser nifqu hemm. Irridu nippremjaw il-lealtà. Mela min jiġi jara l-partita Malta kontra l-Olanda, imma wkoll jiġi jara l-partita Malta kontra l-Bosnja, irridu nippremjawh. U allura l-ewwel ħaġa li għamilna hija li min jakkwista l-biljett irrispettivament minn liema settur inti ser tkun qiegħed tpoġġi, għandek ukoll 50 percent discount fuq it-tieni partita. Mela dak huwa l-ewwel ħaġa li għadna li ser nagħmlu. Imma t-tieni partita l-100 percent kemm hu? €10 minflok ser tħallas 5. għax hija logħba tal-ħbiberija. Bħalma kienet ekwivalenti identikament tal-partita l-oħra li għamilna kontra San Marino wkoll kienet 10 euro. Imma di jekk inti takwista l-biljett ħa tieħdu at 5 euro. Mela dak l-ewwel miżura li ħadna. Però mhux biss, di titħares li wkoll fil-ħolistika tagħha. Aħna għadna illi dawk il-clubs, dawk il-member associations, aħna bħala assoċjazzjoni għandna 70 membru. Illi ta' kuljum jaħdmu, irridu nipremjawhom ukoll. U allura ħriġna skema għalihom, li prattikament qed nitħaddtu dwar 1,000 ticket minn massimu ta' bejn wieħed u ieħor 16-il elf post li jista' jesa' ta' għali. Dedikat speċifikament għall-members tagħna, għall-membri tagħna, illi qed iħallsu bi prezz ridott ta' 50 fil-mija. U allura għadna anke hemm qed nippremjaw lil dawk in-nies li kuljum mhux darba kultant jiġu Membri jsejħu. membri tal-kumitat qed tgħid u A Dawk ikollhom ukoll l-abbiltà skont il-pożizzjoni li jkollok li inti tiġi mistieden biex tattendi l-partita. Li qed ngħidlek li lil minn dawk, kull klabb jista' jixtri jista' jakkwista 10 biljetti bi prezz ridott ta' 50% fuq dak il-pro- ta' dak il-prezz li kien irreklamat. jgħidihom jiġifieri- mill-sponsors. Jista' jgħidihom il-min irid. Jiġifieri dak li kien 40 f'daqqa waħda sar 20, dak li kien 75 issa sar 37.50, dak li kien 100 Issa sar 50 u allura qed nitħattu bi prezzijiet ferm u ferm inqas. Ma ġejtx hawn biex niddefendi però il-prezz. Ġejt hawn biex ngħid ukoll li inti għadek issemmi dawk il-persuni li tkellmu u għandhom id-dritt li jitkellmu u nissimpatizza ma' min ikkritika. Tant nissimpatizza li ma' min ikkritika li ħadna Id-deċiżjoni ma ħadnihiex tlett ijiem qabel il-partita, ħadniha ferm qabel b'mod tempestiv, kif ngħidu fil-kamp li naħdem fih jien, biex nagħtu l-opportunità. Għaliex jiena l-iktar ħaġa li smajt, l-iktar ħaġa li qrajt, mhux dil-parti fejn nikkritikaw bla rażan u kultant b'mod inġustifikat, imma dawk in-nies ġenwini li qalu isma', jien ma nistax nattendi jien il-mara u żewġt itfal, jien u tlett itfal. Jien dawk narhom ġustifikatissimi dawk it-tip ta' kummenti. U allura tħaddidna internament, tkellimna ma' min jieħu ħsieb is-sistema elettronika tagħna. Eżatt, sekonda waqfek sekonda.
Għax dan eżatt, tara, wieħed minn dawn li qed issemmi inti, Clayton Mizzi. Jien inħobb ħafna t-tim nazzjonali Malti. Għamil kuntat miegħu kombinazzjoni. Vera?
U nitla kważi kollha l-lob ta' għali, di darba ħajkolli naqbiża. Prezzijiet wisqoli, nibżu għas supporters Malti li kunu dejjem hemm wara t-tim. Mhux rispett għal dak is-supporter li jitla xemx u xita l-ground, dejjem forza Malta mill-qalb. U jien dawk kritika b'mod. Dawk huma l-messaġġi.
Raġunijiet. Li jiena napprezzhom, li jiena noħodhom in konsiderazzjoni, meta ngħid jiena, jien, kulħadd, it-tim kollu tal-MFA. U għalhekk ħadna azzjoni. U jiena bl-ikbar umiltà niġi hawn u ngħid isma', fejn aħna kien jostħoqqilna li nintervjenu, intervjenejna. U allura dak li kien qabel ser iħallas 120 biex jattendi żewġ adulti u żewġt itfal, issa f'daqqa waħda saru 80. U meta wieħed issa jagħmel il-komparattiv bejn il-partiti li bdejt issemmi inti u din il-partita, f'daqqa waħda din il-partita qed tiġi tiswik inqas minn kemm effettivament kienet tiġi tiswik il-partita jew kontra l-Italja jew kontra. Għax issa, issa bdiltu.
Għaliex issa ma bdilniex, issa li għamilna huwa introduċejna dak li jgħidulu l-family ticket. Xi ħaġa li tiġri barra minn Malta u ħassejna li għandna nimportawha u nadottawha immedjatament għal dak li huwa din il-partita. Li tfisser illi inti għandek konfugurazzjonijiet differenti. X'jiġifieri? Jiġifieri inti sa massimu ta' erba' min-nies jistgħu jidħlu permezz ta' dak it-ticket u jista' jkun adult wieħed u tliet itfal, jista' jkunu żewġ adulti u żewġt itfal, jistgħu jkunu. Tliet adulti.
Meta ngħidu żewġ għaliex ħafna drabi fit-ticketing strategy tagħna, meta nitkellmu dwar tifel, tfisser under 12, minn 12 'il fuq dik kont jitqies bħala adult. Permezz ta' dan it-ticket u permezz ta' dan it-ticket biss wessajna l-band tal-junior u m'għadux biss sa 12 years imma sar sa 18 u allura min jista' jibbenefika huwa ħafna uwsa' minn dak li kien effettivament qabel u mhux komparat mal-ebda partita. Jiġifieri biex l-istorja tkun ċara għal kulħadd illum, Ma hemmx illum sitwazzjoni fejn il-logħba tal-Ingilterra jew il-logħba ta' Malta jew il-logħba ta' Spanja jew kwalsiasi forma ta' logħba hija iktar irħisa jew iktar Ir-realtà hija li din issa saret iktar abbordabbli meta xi ħadd jiġi permezz tal-Family Ticket. Però l-fatt huwa dan, li sa nhar il-Ħamis li għadda, Konna qed nitkellmu, qattajna ħafna ħin flimkien, meta mbagħad stidintek biex eh, tiġi hawnhekk tispjega. Ma kellek l-ebda jew kellek f'moħħok pera kien għadu xejn deċiż. Fl-ebda ħin ma semmejti ħajkun hemm il-family ticket. U bdejt tali dak kollu li qed li però dawk huma l-prezzijiet. U jiena niftakar qedlek, saqsejtek, qedlek taħseb li biex jaraw l-Olanda xorta timlih il-ground għax il-Maltin iffissati fuq il-futbol barrani fuq ċertu plejers individwali jilagħbu mal-Liverpool, mal-Inter, whatever. Qed li le ma nimlewx daw il-prezzijiet. Però sadattant inti mill-ħamis sal-lum tkellimtu. Ta' minn kiet l-idea. Mela. Għax kulħadd tifajjar fuq Bjorn, ħankun onesti. Eh, Bjorn ma kienx waħdu żgur, għas biex għamel prezzijiet, ma ħsibx li għamilhom. U għamilhom jew le? Il-prezzijiet, mela, la l-prezzijiet u xejn ma jagħmel Bjorn waħdu. Kull ħaġa hemm tim ta' nies, tim ta' nies li jkunu ilhom jaħsbu, tim ta' nies li biex tasal għal xi ħaġa tkun ilek tarbel u tara l-affarijiet, ġifieri rest assured li L-għawa torta Bjorn, l-għawa minkejja Bjorn, hija realtà ta' kulħadd li kulħadd ikun jiena m'iniex it-tip ta' persuna li I shy away minn xi forma ta' responsabilità. X'inbidel, għax inti d-domanda tiegħek hi jekk ta' Sara, x'inbidel mill-Ħamis? Mela, l-ewwel punt, l-ewwel punt huwa li kif qed tgħid Ben tajjeb inti, kien hawn kritika kostanti. U l-kritika kostanti, nerġa' ngħid, jiena l-parti li tkun distruttiva ma tantx intiha widen, però ħassejna illi hemm parti ta' ġustifikazzjoni, parti ta' kritika li kienet hija ġustifikata u li kienet timmerita li tiġi indirizzata. Dawn l-affarijiet jiġru fil-politika, fil-pajjiż rajna ħafna drabi deċiżjonijiet li jittieħdu mbagħad eventwalment jinbidlu jew inkella jiġu aġġustati minħabba s-sentiment li jkun hemm hemm barra. U naħseb illi f'dal-każ xi ħaġa simili ġara. Kien hemm sentiment partikolari, dak is-sentiment stajna minna żewġ affarijiet kif tindirizzah, tista' tgħaddas rasek ġo ramel, tista' tiddeċiedi li tibqa' għaddej bħar-romblu u ma tagħtix kas, jew kellek l-opzjoni l-oħra, l-opzjoni tal-umiltà, l-opzjoni li tindirizza, li tieħu l-azzjoni, l-opzjoni illi tagħti widen lil dik il-parti, lil dik il-kritika li hija ġustifikata. Il-kritika għalfejn issir? Jiena l-impressjoni tiegħi, u naħseb hija iktar minn impressjoni, hija li kritika ssir biex dak li jkun jimmiljora l-affarijiet. Jiena meta kont barra il-futbol fit-tmexxija kont kritiku ħafna tat-tmexxija, tad-deċiżjonijiet, mbagħad iddeċidejt li nħammeġ idejja. U fil-ment li bdejt nħammeġ idejja tfisser li bdejt nieħu deċiżjonijiet, kien hemm deċiżjonijiet li jittieħdu fl-opinjoni tiegħi tajbin, deċiżjonijiet li jittieħdu u jkunu inqas tajbin u jkun hemm deċiżjonijiet li jimmeritaw jew jinħtieġ li dak li jkun jindirizzhom. And in this particular case, hekk għamilna, konna umli biżejjed illi ħadna il-miżura biex nindirizzaw dik il-parti kritika dawk il-ġustifikazzjonijiet illi bdew jintqalu u dik il-parti illi dak li jkun b'mod apert b'mod reali u b'mod għax verament jissapportja lit-tim Malti irid li jiġi l-istadium. Iċ-ċirkostanzi però ma jinbidlux. U allura dak li bdejt ngħidlek jiena il-Ħamis jibqa'. Il-bieraħ kelli l-opportunità li nkun mhux fuq podcast fuq diskussjoni simili u bdejna nagħmlu u bdejna nagħmlu kamra sportiva jekk nisir żball kien jisimha. U bdejna nagħmlu diskussjoni dwar dan. il-verità. U issa ejja ninsew ftit il-kritiku, ejja ninsew il-Bjorn, ejja ninsew lil, ejja nkunu nagħmlu diskussjoni bejn żewġ teħbieb kif finalment nħobbu l-futbol. Kif qegħdin nagħmlu.
Irridu nkunu però ftit iktar onesti wkoll issa magħna nfusna. Hemmhekk hemm kritika jgħidulek għax kieku jintlew l-istedja. Fej, qatt intela l-istedja fil-lob tal-kampjonat, ħlief għal partiti tal-aħħar, fej jintela l-istedja. Fil-lobit tan-nazzjonal, fliema loba jintela dejjem l-istadium. Ħa ngħidlek jien f'liema logħba jien tela' l-istadium, kontra t-Taljani u kontra l-Ingliżi. Meta labna kontra Spanja. Kontra Ġermanja.
Dawk l-ħafna ma nilgħabhomx. Met jiena ili fl-MFA issa bej wieħed saqsejtni qabel il-programm, bej wieħed uħud snin snin. F'kemm ili fl-MFA kellna partiti kbar ħansejħolhom hekk kontra Spanja, kontra Sweden, imma jiġu ġew iktar nies Svediżi li jgħixu hawn mill-li ġew Maltin jattendu. Tal-iGaming normalment.
Tal-iGaming, kellna kontra l-Ingliżi, kellna kontra t-Taljani, u sanna kontra l-Olanda. Jina kontra Spanja, kontra Spanja. Taġġa daqasuma l-Olanda ta' Golitta? Kontra Spanja.
U kol u stragild, u l-prezzijiet kienu ħafna rħas, u kol u stragild biex aħna nimlew l-stadium. Ir-realtà hija li aħna l-kultura tal-futbol ili Inħobbu ħafna l-futbol, inħobbu niddiskutuh, inħobbu nitkellmu dwaru, inħobbu iva narawh, però ma nħobbux nipparteċipaw fih kull weekend fl-istedja, għal ħafna raġunijiet. Issa nistgħu nsemmu li ma jogħġobniex il-livell tal-futbol, jista' nsemmu li ma jogħġobniex il-livell tal-istadium, nistgħu nsemmu li l-infrastruttura hi li hi. Jista' jkun hemm mitt miljun raġuni u probabbilment mhux podcast wieħed imma nagħmlu mhux aħna wasalna number 7 probabbilment jekk nagħmlu diskussjoni naslu number 25. Imma r-realtà x'inhi? Ir-realtà hija illi aħna ma nimlewhomx l-istadja. Mela jien Milanist. Il-Milan dejjem ikollhom l-istadium mimli u l-mudell finanzjarju tagħhom huwa bbażat ukoll fuq dawk li huma l-gates. U ma nistgħux ninjorawh dan il-fatt. Meta jiena bdejt dan il-programm ngħidlek li l-MFA tissussidja l-logħbiet kollha, il-tickets kollha li jinxtraw, dik taf xi tfisser bejn wieħed u ieħor? 1.5 million fis-sena. Tgħidli intom għandkom il-flus tal-UEFA, intom għandkom il-flus tal-FIFA. Però aħna għandna ħafna iktar obbligazzjonijiet. Aħna għandna pereżempju dawk li huwa t-timijiet nazzjonali u x'naf jien. Il-flus ma jaqgħux mis-sema. L-inflazzjoni, meta ngħid l-inflazzjoni jiġifieri ż-żieda fil-prezzijiet, tiġi għal kulħadd. Meta ngħid tiġi għal kulħadd, meta l-pulizija jżidu l-fees, minn ex pulizija jien ġifieri żgur mhux qed naqbad mal-pulizija, meta l-pulizija jgħollu l-fees u ħaqqhom għax-xogħol tajjeb li jagħmlu, però xi ħadd irid jassorbihom. Għaliex il-pulizija meta jiġu ta' qali, forsi ħafna ma jafux jew jmorru f'kwalsiasi forma ta' ground, għal kull wieħed b'xejn li jibgħat il-korp, wieħed irridu nħallsuh. Issek hux qed tagħmilha l-MPL, jekk hux qed tagħmilha l-MFA, skont il-każ u skont iċ-ċirkostanza u skont il-kompetizzjoni, però r-realtà tibqa' dik. L-inflazzjoni taffettwa lil kulħadd. U allura inti semmejtli tal-aħħar deċennju ma tistax inti tagħmel komparattiv x'dak li kien jiġri 10 snin ilu, dak li kien jiġri 20 sena ilu u dak li jiġri llum. Ħa nagħmlulek jien il-komparattiv. Tridx?

Dak qed nagħmlu like with like mingħajr ma inti applikajt xejn ma' dak li huwa l-inflazzjoni. Issa taf kemm kienet ukoll dak iż-żmien, irriċerkajt qabel ġejt, clearly, taf kemm kienet l-average salary dak iż-żmien? Disgħat elef ewro. Taf kemm hija l-average salary tal-lum, bejn wieħed u ieħor? Erbgħa u għoxrin elf ewro. Jekk tfisser għandek multiplier ta' bejn wieħed u ieħor three, tlieta. Jekk inti tapplika dik it-three multiplier issa fit-thirty five taf x'qed infissru? Il-prezz huwa identiku għal dak li huwa ta' x'ismu. Ma tistax tinjorhom dawn il-fatti. Issa tgħidli, in-nies jgħidulina x'na u nqum minn dak li qed tħallas inti. Jiena nifhimha. Però xi ħadd irid jħallas, xi ħadd irid jassorbi, xi ħadd irid jifhem. Ir-realtà hija li l-futbol evolva tal-imod illi llum Il-flejjes li huma bżonjużi biex inti tmur tilgħab meta inti tilgħab kontra l-Olanda, ma tridx tħares biss lejn il-fixture Malta-Olanda, imma jifdallek ukoll il-fixture Olanda-Malta, għaliex inti trid tilgħab home and away. Biex aħna morna nilgħabu. Diġà lagħabna Olanda-Malta. Biex aħna morna u niftakru, naħseb kulħadd jiftakarha, però l-ikbar daqqa ma kinitx il-telfa li ġarrabna, imma t-telfa finanzjarja li ġarrabna għaliex inti biex tmur tilgħab ġewwa mhux Amsterdam li kellek flajt dirett minn Malta għal Amsterdam stajna faċilment tirna bil-linja nazzjonali. Le, kellna mmorru bil-fors biċ-charter għax kien ġewwa pajjiż ieħor li ġo lokalità li jisimha Groningen li kienet 'il bogħod 'il ħafna. Li tfisser illi l-eluf ta' ewro li inti tonfoq biex tagħmel dik it-tip ta' safra hija eżuberanti. So, jiena M'iniex, ma ġejtx hawn biex xi ħadd jitħassarni, mhux dak il-punt. Jiena xogħli huwa. Le, tgħid il-verità. Jiena xogħli huwa li ninkwadra, li nieħu ħsieb il-finanzi tal-Assoċjazzjoni, fost ħafna affarijiet illi illi nagħmel, u rrid nassigura b'responsabilità illi ovvjament dak illi finalment jgħodd fl-aħħar tas-sena tfisser illi jkollna bilanċ, għax jekk ħajkollna żbilanċ, jien ma nistax imbagħad immur ninvesti fin-nurseries. Iva, imma- Il-min qed jismagħna u għandhom it-tfal Jiena jekk mhix ser nassigura li għandna flus u introjtu biżżejjed, taf x'ha jispiċċa jiġri? Jispiċċa li aħna ma nistgħux ngħinu Aħna ġo dal-pajjiż, ma nafx nifhmuhiex di, kull training session, kull training session illi teżisti fil-nursery hija wkoll issussidjata. Jiena t-tifel tiegħi jmur jilgħab mal-mosta. Kull training session li jkollu tkun issussidjata bħalma tkun ta' kull min jipparteċipa. Għandna 7,000 tfal jilagħbu fin-nursery saħna. Kull training session hija sussidjata ta' falfejn għax xi ħadd minn ximkien qed jirnexxielu bil-flejjes li ngħaddu bil-fatt li aħna nħallsu nkopru l-ispejjeż kollha marbuta mal-kompetizzjonijiet, bil-fatt li ngħaddu flus direttament lin-nurses, bil-fatt li ninvestu fl-infrastruttura, jekk dawn ma jsirux, tkun qed irtimilhom xi ħadd. U dak ix-xaħat ħa jkun dak l-istess ġenitur, dak l-istess persuna li jista' jkun qiegħed ġustifikament jikkritika. Jiġifieri hemm relazzjoni, hemm korrelazzjoni totali bejn dak li jsir, dak li nagħmlu, dak li nonfqu, dak li nigwadanjaw minnu. Tgħidli lura l-problema kollha tiegħek ħassolviha bil-partita waħda kontra l-Olanda. Hekk kont sa ngħidlek. Le, m'intix assolviha.
Però il-mudell finanzjarju ta' ħaddieħor huwa bbażat li kull logħba għandu introjtu ta' gates. Aħna għandna logħba waħda ta' kull sentejn fejn nistgħu niblew l-istadium u ma jkollokx oħra. Fil-kampjonati kollok waħda kif rajna il-Ħamrun kontra il-Birkirkara li kellna bejn wieħed ieħor 10,000 ruħ. Aħna permezz ta' din il-kompetizzjoni li mhijiex in-Nations League għax in-Nations League eh, ma ġiblekx dat tip ta' following, imma permezz ta' partita waħda kull sentej, inti jista' jinnexxielek timmonetizza. Ġifieri inti aktar. Eh, qed ngħidu, qed ngħidu. Li waħda kull sentejn tkun top. Dejjem. Sentejn ilu kellna tnejn. U meta kellek tnejn, tfisser li tista' tammortizza ftit iktar id-dħul tiegħek fuq żewġ partiti. U allura hemm ukoll ġustifikazzjoni ta' meta ngħid tnejn għaliex insertajna fl-istess grupp kellna it-Taljan u l-Ingilterra. U allura la kellna żewġ partiti li kienu importanti li jattirawlek in-nies, setgħet faċilment tiġi ammortizzata fuq żewġ partiti, dik li hija d-dħul antiċipat prospettat tal-assoċjazzjoni. In this particular case, m'għandekx. U inzertat agħar minn hekk, u għalfejn inzertat agħar minn hekk? Għaliex l-Olanda tajjeb jew ħażin tkun diffiċli biex timliha. Jiġri x'jiġri, indipendentement mill-prezz, jiena semmejtlek qabel l-Ispanja. Spanja ma kinitx, il-ground kien biex ngħidlek nofsu vojt, kien hemm ħafna nies, imma kien hemm sections tal-istadium li ma kinux mimlijin. Malta Olanda l-istess ħaġa jiġa jiġri, mhux se jkun l-istadium mimli, għaliex konna nafu bil-qoddim li jekk se jiġri. Malta hawn komunità kbira ta' nies Olandiżi illi jgħixu hawn, għandek komunità oħra ta' Olandiżi li ser jiġu minn barra, qegħdin nantiċipaw bejn 41,000 u 3,000 ruħ mill-Olanda illi jiġu għall-partita, jiġifieri huma ammonti kbar, meta ngħid ammonti kbar fil-livelli tal-logħba ta' kontra l-Ingilterra, però nifhmu wkoll li hija partita li qed tintlagħab matul il-ġimgħa. Dak huwa fattur importanti. U tgħidli għalfejn huwa fattur importanti. L-ewwel ħaġa għaliex hemm differenza kbira. Aħna meta anke meta tara l-kampjonat, hemm differenza tagħmel logħba kbira matul il-ġimgħa u l-istess fixture tagħmilha fil-weekend. L-affluenza, l-ammont ta' nies li jattendu l-istadium hija differenti hija ovvja. Min għax kellu ġurnata x-xogħol u m'għandux aptit, min għax la da fil-għodu jtiqun kmieni, hija normali, hija l-ovja. Però għandek il-parti l-oħra Il-fatt li la l-għada filgħodu inti għandek it-tfal tal-iskola hija problematika kbira. U tgħidli allura għalfejn ma ħsibtux fil-family ticket bil-quddiem. Waħda mid-diskussjonijiet li kellna hija, kienet għadha u sfortunatament ħa tibqa', li mhux ser ikollna ħafna tfal li jattendu u sfortuna għax hija Hija ċelebrazzjoni ta' futbol, li tara, iva, l-Benjamini tiegħek, ċoe il-plejers Maltin, iva t-tim tiegħek u nissapportjah u x'naf jien. Però mbagħad ser tara wkoll dawk il-plejers li inti tara matul week in week out fuq it-television. Għandek dik it-tip ta' opportunità. Però sfortunatament, u dik ma tkunx għażla tagħna imma l-fixture ġiet kif ġiet, għandna fixture the top of the, the top of the um, group fixture, jekk nsejħilha hekk fis-sens li qed nilagħbu kontra l-iktar tim antiċipati jew l-iktar tim li ehm, għandu following, hemm ħafna players tal-Liverpool, tal-Juventus u ta' daw tal-ieħor. Illi sfortunatament ħat intlab fid-disa ta' billej li tfisser li l-logħba tispiċċa 11 li tfisser li ħat-tfal tiegħek ħajma jorqdu f'nofs il-lej. Tajli xed tagħmel reklam ħażin għall-partita, imma hija realtà, jien għandi tfal żgħar. U naf illi hija diffikultuża xi mbagħad fis-sitta ta' filgħodu jridu jqumu biex imorru bil-van u meta t-tfal tiegħi jordu sitzijat, kulħadd jaf li d-diffikultà biex dawn iqumu. So, Hemm din it-tip ta' realtà. Issa, allura tgħidli tfisser li għandek din realtà, għandek din tip ta' diffikultà tfisser li ħa tgħolli l-prezz? Le. Ma kinitx b'kattiverja, ma kinitx b'dak l-iskop, assolutament mhux dak il-. Jekk xi ħadd qed jaħseb li aħna nieħdu pjaċir li jkollok baraxx ta' nies jgħajruk, Dak mhux għan-negozju tiegħi ta' dawn jiena mhux qed nagħmilha għan-negozju tiegħi biex jien nibbenefika b'xi mod minnha di, di qed tagħmilha biex inti lill-assoċjazzjoni li jiena għandi obbligu fil-konfront tagħha nassiguralha li jkollhom trade tajjeb. Dik hija r-realtà. Issa tista' tikkritikani, tista' tagħmel li trid, tista' tifuċilani jekk trid, però r-realtà hija li jien għandi obbligu fil-konfront tal-assoċjazzjoni, ma fl-istess ħin irrid nikkrea bilanċ bejn Dak li hija l-interessi tal-assoċjazzjoni. Dak li huwa l-interess tat-tim nazzjonali għaliex inti trid tibbilanċa kollox. U allura li jkollok in-nies li jissapportjaw lit-tim Malti meta tilgħab home, aħna id-dwejjaq tagħna huwa li tilgħab home. Suppost għandek vantaġġ minnha u dak il-vantaġġ rari rari nużawh. Għalfejn? Għax ma tantx ikollok nies li qegħdin jissapportjaw. Però finalment għandek l-aħħar ħaġa u nagħlaq biha. Illi inti trid tindirizza wkoll in-neċessitajiet, id-diffikultajiet, il-karba tan-nies. U allura meta rajna s-sitwazzjonijiet kollha, rajna kif nassiguraw li nilħqu l-bilanċ. Forsi fil-bidu, bil-mod ta' kif ħarġet, il-bilanċ kien iktar it-tiltijat lejn l-assoċjazzjoni. Naħseb li l-lum ġie ftit. Fil-bidu deret, ħanajda kif fimta jien u kif fehmu għan-nies. Li Intom interessakom. L-MFA interessa iktar, isma' din hija l-logħba fejn nistgħu indaħlu l-flus, ħanġibu ftit mill-flus li nonfqu. Milli ir-riżultat mis-sapport qawwi għat-tim nazzjonali Malti li forsi tista' tieħu punt. Ħa ngħidlek waħda, forsi llum Titħaq bija, jitqu bija għax u daw tawna tmienja biex s-sajtuna għaxra, le, jien niftakar. Jien għamilt minn 30-35 senilu nara l-futbol kollu, sew tal-Premier, tal-Premier, u sew it-tim nazzjonali kollha ta' Malta. Home u away. Kont immur. Ħafna drabi konna ngħidu il-Madonna ġiet sitta, issa xi għaxa ġejja, jew nġibu dro, jew nitilfu ebxi, dejjem hekk. Wara li nfaqqawlhom il-ġurnalisti li l-PS donnhom jisfidawna. U toħroġ riżultat teħ ħafna drabi. Wieħed biss ma rnexxilu xi jagħmilha. Kozanovic. Mr. Six, sitta bxej, sitta bxej, sitta bxej, sitta bxej. U kien l-ikbar ħabib tiegħi. U lajtlu fuq li lajtlu, spiċċajna miġġildin. U kien anka sifirni miegħu il-Jugoslavja. Jugoslavja kien dak iż-żmien. U niftakar konna għadna għand eh, Mihajlovic id-dar tiegħu, il-villa tiegħu. Għax kien ħabib tiegħu personali li miet issa. Siniza. Eh, Siniza. Kien il-menter tal-kowċ attwali tagħna. Hekk hu.
U Taġa Sinixxa kien bniedem li skantan jien jilgħab is-snooker tajjeb ħafna f'ibda tiegħu kellu snooker nqogħdu nilagħbu u ehm, kien ipejjeb u jixrob ix-xivas. U jien kontetlu, kif pejjeb. U kien plejer, wieħed mill-ikbar plejers li kellna. Inkredibbli kien tajjeb. Il-free kicks tiegħu mal-Milan. Le. Coach. Kien coach. Mal-Inter kien, mal-Inter. Mal-Inter. Ma tagħmel il-qasma u ġi fin-naħa. U kien stidinni, kien stidinni għattix tiegħu li kien sa Ġenwa. Tifen kienet taħdem il-Kanal 5 il-mara tiegħu. Insomma, u ehm, dak iż-żmien, ġifieri toqgħodx tgħidx u dob biex nitilfu nħallas dak il-flus biex nitilfu. Le. Imma jekk intom ħaristu żjed li l-flus, milli lejn is-sapport qawwi li t-tim Malti, Il-plejers iħossu daw il-flus interessom, mhux aħna. Ma kienx il-punt. Għala nilabuhom aħna nissom nilabuhom. Il-punt ma kienx, il-punt ma kienx illi. Imma ta' tinjora.
Ħanajlek. L-ewwel ħaġa sar enfasi fl-opinjoni tiegħi eżaġerat fuq il-prezz tal-100 euro meta bl-ikbar realtà Fi dik iż-żona tal-West fil-logħbiet bħal dawn ikunu l-ftit li jmorru, meta ngħidlek il-ftit għaliex ħafna minn dawk iż-żoni jew ikunu bħal ma hu did-darba riservat għal Category One li jkunu ġej mill-Olanda, għax nerġa' ngħid li mill-Olanda ġejjin ħafna. Bejn wieħed u wara 2,000 ruħ. Imbagħad hawn ħafna mill-lum sal-bieraħ kienu t-tickets jinxtraw direttament mid-Dutch FA, imma mill-lum issa t-tickets qed jinxtraw ukoll mill-assoċjazzjoni tagħna. u huma irħas at this point in time għalfejn għax anka on social media tara ħafna garbage ukoll ħan uża dik il-kelma. Kien hemm min qal il-tickets tal-Olanda jinbiegħu at 5 euro, jingħad kif jista' jkun dawn tickets qed jinbiegħu at 5 euro. Mbagħad nidħol fil-website tal-Olanda u tindun li kienu nibigħu kienu kienet l-emblema ta' Malta kontra l-Olanda li teħel fuq il-ġlakkijiet ngħidilha jien. So, ir-realtà hija li l-beġġ, ġifieri ngħidu ħafna affarijiet, però mill-Dutch FA huma kienu. Però ma kienux jaqblu magħkom fil-bidu għal prezzijiet. Id-Dutch FA ħana.
Kienet sa jkunu għola minn dawk l-oriġinal? Le, inti aħna naħdmu f'sitwazzjoni ta' regolamenti. U il-regolamenti iffissati minn dak li huma il-competition organizers. In this case, hija FIFA qualifier ma hija organizzata mill-UEFA. U inti għandek setta regolamenti li jgħidlek illi il-prezzijiet li jkunu fin-naħa ta' l-away sector iridu jkunu like with like ma' sector l-ieħor ekwivalenti tiegħek bħala l-home game. U allura jibda jsiru diskussjonijiet normali, jiġifieri transazzjoni normali li siret ma' l-Olanda ssir ma' kulħadd. Dwar il-prezz, bħalissa qed niddiskutu l-prezzijiet ta' ta' Polonja pereżempju, fl-istess ħin li qed nagħmlu dit-tip ta' diskussjoni, qed nagħmlu diskussjoni wkoll mal-Polonja biex naqblu dwar il-prezzijiet kemm għandhom ikunu. M'għandekx obbligu Għax finalment aħna niddeċiedu, il-home fixture jiddeċiedi kemm għandhom ikunu l-prezzijiet, però lanqas inti għandek tkun again timxi bħal romblu u tiddeċiedi prezzijiet li jkunu ma jagħmlux sens għal ħadd. So l-idea hija illi f'kull każ inti tipprova ssib bilanċ. Il-prezzijiet finali li kellna hawn huma ekwivalenti għal prezzijiet li kien hemm ġewwa Groningen meta Malta labet ġewwa Groningen. Ġifieri prattikament plug and play l-istess tip ta' ammont u l-istess tip ta' kapjenza għaliex l-istadium li labna ġo fih più o meno jospita l-istess ammont ta' nies. Però narġa' ngħid u naħseb illi ir-realtà x'inhi. Ir-realtà hija illi xejn ma jiġi b'xejn, ir-realtà hija li hemm prezz għal kollox, ir-realtà hija illi anke meta l-ġimgħa l-oħra kien hawn jew l-ġimgħa 15 ilu kien hawn avveniment ehm, fuq il-fosos ta' Rob Williams, kien hawn Gigi D'Agostino, ir-realtà hija illi sa jiena tifel ta' disajnijat. Ehm, so dawk u żalija żewġ artisti importantissimi, żewġ artisti li kont inħobb u għadni nħobb, però bħala fatt l-entry level ticket, ċoe l-irħas ticket biex tidħol għal dik l-avveniment kien ta' 100 euro. Dik hija l-verità. l-irħas, u l-iktar wieħed għalli Alla biss jaf kemm kien. Fil-każ tagħna hawn qed nitkellmu dwar il-massimu tal-100 euro. Mm. Sa xatt qalli tħallax ħaġa oħra, ma nistax ma nħallax ħaġa oħra, għax il-pulizija eh, ġewwa l-fosos, il-pulizija fil-fosos, u l-pulizija ġewwa n-National Stadium, l-istess pulizija, l-istess ħlas ħajjuħdu u teħtat niġu kull tip ta' spejjeż li huma simili Huma l-istess. Ir-realtà hija li fil-ħajja evolvejna. Issa narġa' ngħidlek, tgħidli imma dak prezzijiet u nistgħu nagħmlu diskussjoni. Fuq Times kien hemm artiklu u użaw kelma goffa fl-opinjoni tiegħi. Imma ir-realtà hija li l-finalità jiena persuna pożittiva ħafna, jiena persuna umli ħafna, jiena persuna li fejn għandi niġi kritikat jiena nagħmel ħafna self-criticism, John, ġifieri id-dar imur u ngħid Għaw taf xi stajt għamil. Ma meta ddeċidejtu li d-damlu l-family tickets? Konna bdejna diskutuha ehm, Friday, kumulazzjoni l-għada li diskutejna jina. Mux ħajjartek jien. Le, e, ismani, jina tip ta' persona li nintaqa ma' ħafna nis bej xol tijaj. Għat tisma.
Nisma.
Li kont fil-gvern, gvern li tisma, xħabbu jgħidu. U
naġanajda bl-ikbar umilta, it-tihdi d-deċizjoni illi law problema tista ma tagħtix kasha jew tista' tindirizza. Kien hemm żewġ perkorsi. Taf sa nistaqsik għax bat li wieħed. Mela le.
Interessanti.
Għalli għax vera tajba li għamlu tal-familji, imma minnu bħali ġuvni waħdi m'għandix ħbieb, ma jistax ikolli familji tijieti. U bil-problema tal-mart mentali ngħidu, jħan ħosni waħdi, jħan ħalla siżjet maħati u rax waħdi għax m'għandix ħbieb. U kol ta' meftit sens. Vera, dejjem kulħadd għandu l-istorja tiegħu u kulħadd għandu il-realtajiet tiegħu u ftit diffiċli li nindirizzaw ir-realtajiet ta' kulħadd. Nixtieq li għandi dak il-bakket ta' maġika, nixtieq li għandi dak il-poter, nixtieq li permezz tal-futbol naqdu iktar u mhux nifirdu għaliex il-futbol suppost qiegħed hemmhekk biex jaqadna biex neħdu pjaċir flimkien biex nagħmlu xi ħaġa li aħna lkoll inħobbu. So nifhem nader Però ma nistax nagħti soluzzjoni għal kollox, però li nista' ngħidlek huwa dan. Li aħna m'aħniex insensittivi bħalma diġà semmejtlek għall-fini tal-prezzijiet tat-tickets u x'naf jien. Però għadtlek u m'għadtlekx huwa li l-assoċjazzjoni għamlet ħafna iktar mis-soltu u naħseb hija viżibbli. Skemi biex kemm jista' jkun ukoll tagħti l-opportunitajiet lil min m'għandux l-opportunità li jiġi, lil min m'għandux il-mezz, u għamilna kompetizzjonijiet, għamilna waħda, peress li din is-sena hija l-125 sena, għamilna waħda fejn qassamna 125 ticket permezz ta' kompetizzjoni. Għamilna sħubija prattikament mal-portals kollha li hawn fil-pajjiż u għamilna kompetizzjoni magħhom biex nagħtu tickets b'xejn. Għamilna wkoll

Iħanittak, li għandi, għandek jina għat ma nikritika l-personal, jien nikritika l-argument. Tajjeb, dejjem konġin. Eh, imma il-problema tal-MFA. U jien niftakara minn żmien George Abela, minn żmien Ġoġo Mifsu Bonici hemmhekk tħadd l darba fl-MFA kont fil-Kunsill. Imbagħad George Abela ġew mifsud, iktar ġew mifsud George Abela kien l-iktar wieħed lenjenti ħankun onest mal-medja speċjalment. U mhux qed nitkellem hekk għax missier Robert Abela x'taqsam xejn. George Abela. George ħabb il-futbol.
U nawgurawlu fej anta malaj. U naħseb li kellu naħseb li kellu ħafna l-fadeħ li riwaraj. U fadeħ li jagħmel sens kbira futbol Malti. Wadu, wadu. Imma, imma għaliex dejjem hemm xi ħaġa

bil-mod ta' kif jaffronta ċirkostanza. Qed nassumi li l-parti issa tat-ticketing għaddejniha u nitkellmu. Nistgħu nagħmlu fuqha.
Ħalli ma nqgħodx indejqu lin-nies issa naħseb għażżisthom. Jiġifieri issa hemm it-tickets tal-familja. Yes. Ħa nindirizzaw il-parti tal-media. L-ewwel ħaġa kulħadd kif qed ngħidu għandu l-istil tiegħu. Jekk intix fil-politika, jekk intix fl-isport, jekk intix int fejn int. Kulħadd għandu l-istil tiegħu. Kex, m'intomx twasslu l-messaġġ. U l-konsegwenza, u l-konsegwenza, u l-konsegwenza ta' dak l-istil. Hemm min japprezzah, hemm min japprezzah iktar u hemm min japprezzah inqas. Issa, jiena l-istil tiegħi personali, jiena u inti ftit nafu lil xulxin, m'aħniex koetanji, m'aħniex koetanji fl-etajiet, u ma ħdimtx fl-MFA kemm il. Jien niftakar fil-bidu meta bdejt l-Imdina Nights way back fit-2006, inti kont tagħmel il-programm u konna ġejna għandek, konna għamilna l-website u konna kburin, ġifieri dik kienet l-ewwel inkontru tiegħek. tiegħi miegħek many many many years ago, satax-il sena minn dakinhar. Però li kont qed nipprova ngħid huwa illi m'hemmx dubju illi jkun hemm sezzjoni tal-mida li tħobbok iktar, jkun hemm sezzjoni tal-mida li tħobbok inqas. Hemm relazzjonijiet personali, hemm relazzjonijiet ta' ma nabbinahomx però jien bl-ebda mod mal-fatt mar-rwoli rispettivi, nabbinhom jekk hemm diffikultajiet bejn ċertu nies. Nabbinhom hija hija inkomprensjoni bejn il-persuni u mhux bejn l-uffiċċji li jirrappreżentaw. Jiġifieri jiena ma naħsibx u min jgħidli bil-kontra ma naqbilx miegħu li l-MFA hija kontra l-media jew li l-media hija kontra l-MFA. Li tgħidli Matthew Paris, li tgħidli li Matthew Paris u John Busuttil qegħdin jiena u inti hawnhekk, għandhom diffikultà bejniethom kemm trid, kemm trid, u nista' nsemmilek ħafna episodji. Però dik ma nattribwixxix għall-medja jew għall-assoċjazzjoni, għax l-assoċjazzjoni hija ħafna ikbar minn hekk u l-medja hija ħafna ikbar minn hekk. Jiena naħseb li fejn hemm inkomprensjoni, fejn hemm diffikultà, fejn hemm nuqqas taqbil, fejn kien hemm addirittura argumenti, ma nattribwixxix għall-uffiċċji li nirrappreżentaw, għaliex għandi wisq rispett kemm lejn is-sezzjoni tal-media li għall-perjodu kont nifforma parti minnha, kif ukoll għas-siġġu li jiena llum misluf lili għall-perjodu. So ma naħsibx li u jkun ġust minn naħa tiegħi li nattribwixxi l-inkomprensjoni lis-siġġu, semmajna attribwiha lilu personali, jekk jien għandi diffikultà ma' John, It is my personal issue and not yours and not marbuta mal. U qed nagħmel distinzjoni netta għaliex naħseb illi għandna l-obbligu nagħmluha. Għandna l-obbligu li npoġġu bil-qeda, għandna l-obbligu li niddiskutu minn ħatana, jiena again, eh, Il-ftit li jafuni n-nies, jew il-ħafna li jafuni, min jafni, jaf li jien m'iniex tip ta' persuna konfrontattiv. Hawn min jgħidli biex niġġieled titħallsek, fis-sens għax jiena avukat. So niġġieled biżżejjed, għandi biżżejjed argumenti, meta qed nagħmel il-parti li nħobb, ċoe l-futbol, ma rridx argumenti, ma jfissirx li ma niddibattix, ma jfissirx li ma niddiskutix, ma jfissirx li ħa naqbel kollox miegħek, però ma jfissirx għax ma naqbilx miegħek għandi niġġieled miegħek laqqas. Jiġifieri aħna jiena again fin-natura tiegħi ta' avukat, Aħna mmorru ġo awla, niġġieldu, nitqattaw. Noħorġu minn hemm, jisu qatt ma kien xejn. Għax natura u morru nħdu kafe. Għax dak huwa natura tagħna. Drajna imdorrin ingrejn ġo fina. U l-istess ħaġa, l-istess abbiltajiet, l-istess ċirkostanzi li jiena nagħmel ta' kuljum meta nkun qiegħed ġol qorti, nipprova wkoll nagħmlhom fil-futbol. Jekk jiena għax għandi obbligu llum li nittutela l-interessi tal-assoċjazzjoni, tfisser li at times mhux ħanaqbel mal-MPL għas-saħħa tal-argument ħalli ma nsemmu l-ħadd. Ma jfissirx imma għax ma qbilx fuq episodju mal-MPL tfisser li jimmiġġielet mal-MPL, tfisser illi f'dak l-episodju jiena u l-MPL għandna pożizzjoni differenti. Huwa ovvju U għall-aħres mhux hekk, għax jekk aħna naqblu kollox fuq kollox, ma naħsibx li nkunu qegħdin nieħdu ħsieb nittutelaw l-interessi rispettivi ta' dak li aħna nirrappreżentaw. Ġieli jiddispjaċik li se qed ngħid inti bħala MFA, tajjeb, mhux inti personali, eh, li tlaqtu minn idejkom il-kampjonat Malti? Assolutament le. Jiena Ejna nitilqu minn fejn bdiet. U għamel għamel ġid.
100%. 100%. Mela. Meta Bjorn ikkontesta l-elezzjoni għal President l-ewwel darba, waħda minn promessi li kien għamel dikinhar fil-manifest elettorali tiegħu għaliex meta tikkandida ruħek għal President ukoll tagħmel dat tip ta' programmi elettorali bħal tal-partiti politiċi, kien għamel waħda mill-miżuri li rrid jagħmel kien illi tiġi kreat tal-lega biex jiġi organizzat il-kampjonat mill-lega. Kif Bjorn ġie elett, dik dak il-programm elettorali sar strateġija tal-Assoċjazzjoni. U bil-mod il-mod l-Assoċjazzjoni bdiet taħdem biex tikkrea struttura partikolari. U x'inhi hija din l-istrittura? L-ewwel ħaġa, aħna ridna, ilha minn żmien George Abela u qabel, il-klabs tal-Premier, jina kont ġo klab tal-Premier, u kont inkun ġo kont inkun ġo l-standing committee. Florian, Florian.
Dione kien kieku jgħid, dak fissat fuq Florian. Florian, Florian.
Dak fissat fuq. Li kont qed nibru ngħid huwa illi Jien niftakarni ġo dak il-forum, kulħadd mhux irid tiġġieled kontra l-MFA, ma trid l-awtonomija. Meta trid l-awtonomija tfisser li trid li ċertu affarijiet li jaffetwaw lilek u lilek biss, trid rajk fidejk, tiddeċidi inti. U l-intenzjoni kienet dik, li nikkrejaw struttura u allura event eh, eh, l-ewwel ġiet krejata l-MPL għax qabel kull ma kellek standing committee. Illi tittutela tieħu ħsieb l-interessi tal-klabs tal-Premier biss u dak huwa l-obbligu tagħha tipo, jekk trid, union tal-klabbs tal-Premier. Però mhux biss, u hawn fejn hawn misconception ta' kif l-affarijiet qegħdin isiru, mela filwaqt li l-MPL ir-rwol tagħha hija li tieħu ħsieb l-interessi tal-klabbs tal-Premier, u allura at times ħa tiġi at loggerheads mal-Premier, mal-MFA, at times ħa tiġi at loggerheads maċ-Challenge League, għax l-interessi huma fil-konfront ta' dak it-tnax-il tim. Imma mbagħad għandek struttura separata li jisimha Kampjonat Malta Limited. Chairman tagħha huwa Alan Abela. Jiena direttur fuq dik il-kumpanija. Li l-interess tagħha u l-iskop tagħha hija li torganizza l-kampjonat. Mela l-match organization hija fit-tutela tal-Kampjonat Malta Limited li hija entità kummerċjali co-owned bejn l-MFA u l-Malta Premier League. Fiha l-MFA titfa' man-nofs miljun euro fis-sena f'din il-kumpanija u b'mod il-mod l-MFA ser tibda tnaqqas il-ħruġ. Kif? Referees f'din l-MFA, kollu xejn.
Ekku, l-MFA tħallas, l-MFA tħallas ir-referees tuħu ħsieb id-dixxiplina dak kollu li huwa regolatorju. Imma dak huwa. Tgħidlix ta' tuħu ħsieb il-ħaxix għax mhux tajjeb. Sa niġu fuq l-ħaxix, jekk trid nagħmlu diskussjoni dwar wkoll. Illum huwa ħafna ħjar fil-verità. Għaliex għallu bżonn jistrieħ. Imma qabel qabel niġu fuq il-ħaxix. U allura għandek din l-istruttura. Għajli, għajli, għajli. Għax int qed tgħid għandu bżonn jistrieħ. Inti l-ħamis qed li li ehm, minħabba l-ħafna lob fuqu u bdiet bloba qawwija bil-Belt u Ħamrun, eh, ma kienx għadu lest. Dak il-ikbar żballa minna. Eh, u b'dak il-ħin kollu, b'dak il-lob kollu fuqu, il-ħaxi jista' jibqa' jbati sal-aħħar. U għalhekk. Però jekk kontu tafu ħajkun hemm daqshekk lob. Għaliex ivvintajtu l-Jubilee Cup. Mela, e, e, nibdew, ħaniġu għal-ġubili kap. Ħaniġu, mela, ħanispiċċa dik il-parti u jien nirrispondi għal kollox jekk il-ħin jippermettilna. Li kont qed ngħid huwa allura le ma jiddispjaċinix assolutament li għamilna dit tip ta' miżura biex issir streamlining tal-kampjonat, illum hemm iktar focus, illum l-MPL apparti li tuħuħsib il-parti marbuta mal-klabb tagħha għandha wkoll il-funzjoni li kemm jista' jkun tikkummerċjalizza aktar il-kampjonat għaliex il-commercial rights kollha mingħand Kampjonat Malta Limited għaddew għand l-MPL u allura dak huwa r-rwol tagħha u naħseb qed tagħmel biċċa xogħol tajba. Naħseb illi l-kampjonat irid jiġi iktar elevat u allura jiena nieħu pjaċir għax finalment l-iskop huwa li bħalma ġiet privatizzata fil-passat it-Telemalta u bħalma ġiet fil-passat ġew privatizzati kull entità tal-Gvern, Bl-istess mod, l-MFA ddeċidiet li tipprivatizza, jekk trid, il-kampjonat tagħha biex tikkummerċjalizzah aħjar, biex jiġi organizzat aħjar. So, jien għandi sinerġija tajba ħafna ma' Ellen, ma' Joseph, ma' kull min qiegħed fit-tmexxija fit-tmun tal-klabbs tal-Premier u allura le naħseb li hija idea tajba. Ħa niġu dwar il-ħaxix u l-Jubilee Cup. L-ewwel ħaġa, il-Jubilee Cup l-intenzjoni tagħha hija li tiċċelebra anniversarju tal-assoċjazzjoni. 125 years. Mhijiex il-kwistjoni tal-ftit partiti li ser jintlagħbu fuq in-National Stadium, għaliex il-maġġor parti, l-istramaġġor parti ta' dawn il-partiti tal-Jubilee Cup qed jintlagħbu ġewwa ċ-Ċentinarju, ġewwa l-VTS, ġewwa l-Victor Tedesco Stadium, jaf jintlagħab xi partiti ġewwa l-Tony Bezzina Stadium, huma l-ftit ħafna li ser jintlagħbu ġewwa n-National Stadium, so vera ftit se jkun hemm, mhux ser ikollha impatt. Il-ħaxix, dal-imbierek ħaxix. Issa jiena nifhem fil-ħaxix ftit. Kull pjan, il-mara toqgħod tirrabja miegħi għax kull pjanta li kellna d-dar tilta. Imma għandna l-esperti tagħna, però ejja nibdew nifhmu. L-ewwel ħaġa l-investiment fuq xiex qed nitkellmu, għax aħna probabbilment l-istess nies li kitbu fuq il-tickets, kitbu fuq il-ħaxix u kitbu fuq il- Ma nafx, ma ma għandix minn Aħna esperti f'kollox.
Jiena ngħid bil-kontra jien ma jien esperti. Xejn niftakar fuq il-ħaxix, konna nfaħħru lil Ekku, u, u m'għandix dubi li ħajarġa jiġi, però ejja nibdew nifmu ftit ftit. L-ewwel ħaġa dak huwa investimenti li sar għaxar sinilu. Għaxar sinilu li fejn saret sistema ibrida fejn inti għandek il-ħaxix naturali li jgħix flimkien mal-ħaxix artifiċjali. U l-intenzjoni tiegħu hija li jkun aħjar ovvjament mill-li kien hemm. U naħseb li il-players kollha, t-timijiet kollha, l-klabs kollha, anka n-nies li jaraw biss viżwalment jistgħu jiġdu kemm il-ħaxix dejjem kien fi stat ottimali. Din is-sena, u di importanti li nifhmuha, qabel bdejna nagħmlu d-differenza ta' kull sentejn għax irid tinbidel il-kompetizzjoni. Meta inti għandek kompetizzjoni għall-qualifiers jew tal-FIFA World Cup jew tal-Euro, inti tfisser li qed tilgħab kompetizzjoni wkoll ġeneralment home ukoll f'Ġunju. Din is-sena aħna lagħabna fis-seba' ta' Ġunju kontra l-Litwanja, li tfisser li seta' jinqala' biss il-pitch fid-disa' ta' ta' Ġunju. Jumejn wara, ngħid jumejn għax kien is-Sibt li lagħabna, it-Tnejn inqala'. Jien smajt għaliex u jibdew jagħmlu tqabbiliet li mal-ħibs u l-ground tal-ħibs u di u lemmu law, il-ground tal-ħibs inqala' f'Mejju. Il-ground tal-ħibs jgħat fi stat tajjeb, però rridu neħdu ħsiebu għax huwa ground tajjeb, ground sabiħ li njoġobni kemm trid, jieħdu ħsibu immensament eh, eh, eh, Jasmine u l-bella kumpanija tal-Hibernians, però wkoll irridu neħdu ħsibu, però going back għal National Stadium, Dak jeħtieġ tnax-il ġimgħa biex jitla'. Lagħbna l-ewwel partita jekk tagħmel il-matematika tiegħek wara disa' ġimgħat għaliex il-partita u l-fixture li kienet ma kien setax tintlab ġewwa il-Tony Bennett Stadium, Great Belt Hamlum, ma tistax tintlab. Ġo ground ieħor jekk l-ewwel darba jekk mhux jekk mhux ġewwa. Mela, mela hija realtà. Forsi l-iżball li sar, b'mod retrospettiv, kien illi flok ma ssirx labna dak il-lobit kollha ġo dak il-weekend, stajna labna partita waħda u l-istorja kienet tinbidel. Imma mbagħad jitwieldu ċirkostanzi ta' broadcast u ħafna affarijiet minn daw li jagħmillek il-ħajja ħafna iktar diffiċli milli hemm. Però u smajt teoriji u qrajt teoriji, kien hemm ċirkostanzi oħrajn li huwa marbut mat-tip ta' ilma u dak kien li għamel il-ħsara kbira lit-turf. Mat-tip ta' ilma, aħna għandna l-boreholes, beda jitla' l-ilma minħabba n-nuqqas ta' xita li hawn, hawn diffikultà kbira u beda jitla' l-ilma mill-qiegħ salinat u beda jagħmel ħsara kbira lill-ħaxix u beda jqirdu. Issa fil-fatt, Inbidlet is-sistema, biddilna l-ilma, qed nagħmlu vjaġġi kuljum bl-ilma tista' timmaġina, Alla biss jaf kemm nonfqu flus fil-konfront tal-ilma biex aħna qegħdin nivvjaġġaw bil-bowsers u qegħdin insaqqu permezz ta' hekk. U fil-fatt id-differenza qed tidher. Kif dal-weekend qbiżna weekend wieħed, Jekk tmur illum, ġa tarah ħafna aħjar. Id-diffikultà, illi ovvjament imbagħad magħdud ma' dak li bdejt ngħidlek, li inti tgħabbih b'ħafna logħbiet, ovvjament ma tgħinx. Għandna ftit grounds, għandna t-Tony Bezzina, għandna n-National Stadium, għandna s-Centenary, li dal-weekend intlagħab il-logħob u kull min lagħab hemm, kull beda jgħidli One, X'investiment sar fil-konfront tal-art għax art hija ġdida, b'hekk intefqu mijiet tal-eluf biex għamilna art ġdida. It-tieni ħaġa, huwa English style stadium għax huwa viċin, in-nies huma iktar viċin, allura kulħadd iktar jieħu pjaċir u japprezza dik it-tip ta' atmosfera. So, dawk huma affarijiet li nixtieq li jkollna l-kapaċità li ninvestu iktar, li nagħmlu iktar, però mbagħad biex tagħmel dak kollu Il-flus.
Tollu l-prezzijiet tarġaw. Mhux dik is-soluzzjoni, mhux dik is-soluzzjoni. Soluzzjoni hija li nikkummerċjalizzaw. Tgħidu li l-ħin. Skużani ħatlek il-ħin kollu. Le, le, le, kien interessanti ħafna. Xtaqt nitkellem fuq il-VAR li huwa V. Eh, football Video Support. Ah, video Football Support. Kien interessanti immens li nitkellmu fuqu. Ħan nistaqsik waħda biss. Mela le.
Sa jsiru screens biex in-nies ikunu jistgħu jaraw dak li qed jara l-video football support ir-referi, jkunu jistgħu jarawh minn. Mhux biss minn ġew l-istadium, imma li ħa jarawh ukoll minn ġod-dar. Jiġifieri dak kollu li ħa jkun qed jara r-referi. Imma ġol-stadium se jsiru screens? Iva wkoll. Attwalment irridu nifhmu li l-football video support huwa trial, mhuwiex il-VAR full in place. Mela inti għandek limitazzjonijiet u ma tistax tkun inti irrid infakkar li kull ma jużaw il-Football Video Support fid-dinja huma biss ħames pajjiżi minn 211 il-pajjiż tal-FIFA. Dan huwa trial. Da trial ovvjament aħna rnexxinna nġibuh minħabba li għamilna talba lil FIFA u grazzi ta' hekk aħna se nkunu qegħdin nagħmlu dan it-tip ta' investiment. So ma nistgħux aħna nesperimentaw dak li huwa l-football video support. Però iva, id-disponibilità ta' dak li wieħed ikun qiegħed jara biex jiddeċidi ħajamela Dak wkoll fidejkom jew fl-MPL. il-football video support hija fid-dominju tal-MFA għax hija MFA. parti minn referee. Għalhekk kien importanti.
Imma m'hemmx tagħmel, inti personali taqbel miegħu? Jien naqbel mal-far, Ħafna, basta mhux ħafna. il-far Ingliża. Ħafna Għax jiena l-Ingliżi jiena dejjem- dejjem jiena favur il-Liverpool.
teknoloġija it-teknoloġija jiena toġobni U naħseb illi tispettah lir-referee għaliex aħna għandna l-fakultà, jiena nkun bilqiegħda qed nara u l-ewwel ħaġa li nara nagħmel wara li jkun hemm azzjoni kontroversjali noħroġ il-mobile, immur fuq il-website tat-TVM biex narah. U jiena faċli bil-kumdità tiegħi ngħid, le referee għamel tajjeb, le referee għamel ħażin. Referee m'għandux illum dik l-abiltà u l-idea hija li ntuwilhom. Eżempju, darba l-oħra dak il-penalty, nsejt ma' min hawn, li ma kienx penalty, il-goaler qas missu tar. Però dak il-ħin jien mid-dar, penalti ċar. Refej bħal. Ekku, ekku. Easy.
Min jaf kemm il-darba. Jena l-lum tim tiegħi huwa tim nazzjonali, min jaf kemm il-darba dak il-ħin ngħid ħaġa, u mbagħad imur id-darba bil-komdita u ngħid lek l-iżbal. Nirringrazzjak Matthew, naġġaw niltaqgħu darb'oħra. Qabel qabel nispiċċaw xtaqt, ma reċedilek fil-bidu, ħalli ma taħsibx li jena rrid nikkundizzjonak xi domandi tagħmilli, però f'isem l-MFA xtaqt ngħaddilek dan il-ger. Dan huwa l-ger li aħna qegħdin niċċelebraw il-125 sena. Huwa ger li għamilnieh għal din is-sena, lagħbna partita waħda biss kontra Litwanja li lagħbna home, dik il-partita li semmejtlek tas-seba' ta' Ġunju u bħala ringrazzjament lejn ir-ritorn tiegħek fil-futbol Malti, xtaqt f'isem l-Assoċjazzjoni Nadilek dan il-għed. Din hemm storja sabi ħafna. U thank you l-MFA fuqa. Ehm, kolla, li l u l-MFA. Di għaw storja sabi ħafna. Xi darba nitkellmu dwar għalfejn din l-emblema hija kbira. Dak iż-żmien l-MFA meta labet l-ewwel darba ma kellix il-gerijiet tagħha u s-selfitom minn il-Birgu, minn il-Vittorjoza. Allora biex tatti l-emblema, biex tatti l-emblema tal-Birgu, kienet għamlet dan is-salib kbir ħafna. U allura qfajna nirreplikaw. Nirringrazzjak ħafna. Grazzi lilek u grazzi Thank you tal-opportunità. ħafna. U grazzi tal-tweġibiet kollha tiegħek li maddej għaxetni minn qabel tgħid li xejn tini Li trid. ħawieġeb. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Narakom il-podcast li jmiss, numru 8 issa.